Na se yɛkae a, ne yɛkae nananom. Yo, ɔse yɛkae a, ne yɛkae nananom.
Na Asanteman mfie aduɔson na adie anaasɛ mfie ahanan mu na adie? Yo, ɔse Asanteman mfie aduɔson na adie anaasɛ mfie ahanan mu na adie? Mfe aduɔson deɛ, deɛ nnora a yɛtetee mu, broni bɛyɛeɛ wɔ tetee mu na ɔsan kaa sɛ, Dabi, mentumi nsan nyɛ, deɛ nsan nka mbom. Ɔse, Mfe aduɔson deɛ, deɛ broni bɛyɛeɛ a ɔtetee mu na ɔse, Dabi, ɛno nti montra hɔ, nti ɛnka mmom. Na nnɛ sɛ Asantema ahyi a. Ɔse, Nnɛ Asantema ahyi a. Ne yɛ saa kaa yɛn ho sɛ, Asanteman te ase firi tete. Ne yɛ saa kaa yɛn ho sɛ, Asanteman, ɔte ase firi tete. Me ne kɔmfoɔ bɛduru ha sɛ yi. Yɛ so ne kɔmfoɔ bɛduru ha sɛ yi.
Me bɛdue kuma se ansa. Yɛ bɛdue kuma se ansa.
Ansa na mampɔn nsuta dwaben kumawu. Ɔsɛ ansa na mampɔn nsuta dwaben kumawu.
Kɔmfoɔ deɛ dueɛ. Yɛ kɔmfoɔ nso deɛ dueɛ.
ɔde sikadwa baeɛ. Yio. Na ɔno nso de sikadwa baeɛ. Adaroma ɔsan aka kyerɛ yɛ sɛ saa adeɛ a mede reba yi ɛno ne nkabɔ mu mo nyinaa mo sunsum ne mo diberɛ nyinaa ɛno mu na gyina. Yio. Sɛ na ɔka sɛ saa adeɛ a ɔde reba yi ɛno ne nkabɔ mu sunsum nyinaa no mu na gyina.
Yio. Akonnwa biara

Asante ne hene. Asante ne hene.
Aduanafoɔ sɛbeɛ so ne asonafoɔ yɛn nso yɛfiri adanse adeɛ kurofurom ne ho abi nnuafoɔ mmiɛnsa ebi ne koduru akyem ebi te adwo so ɛna ebi nso te fen so. yina ɔsɛ ebi ne asona

Ɛna sɛbe buroni nso baeɛ. Ɔte mpoano na ne yɛn nso ɛtea. Na buroni te mpoano na ne yɛn nso ɛtea. Wɔyɛ sɛ sɛbe ɛsɔ ne ha ɛɛ wɔpɛ sɛ yɛn nso ɛɛ wɔbɛdi ɛsoɔ ne sa. Na sɛ wɔyɛ sɛdeɛ sɛdeɛ ɛsɔn sɛbe ɛsɔn ɔba na ɔbɛdi ɛso wɔ ha. Nanso nyɛ saa na ɔde kaa no.
Nanso nyɛ saa na ɔde kaa. Wɔyɛ sɛ sɛbe adwumadie dwadi a yɛredi no hɔ no na Asante nso wɔ ha no Ɛwɔ so wɔnya kwan ba na ɔne yɛn nyinaa ka bɔ mu ne yɛdi dwa. Ɔsɛ Agudadeɛ a ne yɛdie no n'asante nso ano na ɔyɛ sɛdeɛ nso bɛnya kwan na ne aba yɛn nyinaa adi dwa. Yɛne nnipa a aka no yɛne yɛn ko. Ɔsɛ dadeɛ no ɔteɛ sɛ nnipa a aka no ne yɛne wɔn ko. Wɔn no kɔtaa buroni akyi sɛ, Barima yi a ɔte Kumasi hɔ yi na ɔma kwan ma asɛm nyɛ yi.

Na sɛ ɔde no kɔ a, na obetumi ahunu sɛ obetumi adi ɛso. Asekyerɛ ne sɛ, na ɔne yɛne yɛ ako. Yiw, asekyerɛ ne sɛ, na ɔne ma ɔmo ne yɛ ako. Na sɛbi ne yɛdi nkunim. Yiw, na yɛdi nkunim. Ne yɛdi nkunim papa. Yiw, ne yɛdi nkunim papaapa. Ansa na ɛbɛba sɛ ɛno ba. Ɔse ansa na ɛbɛba saa wei no nso ɛba. Yɛfaa Nana kɔɔ yɛn na Asantema ɛda te ase. Yiw, sɛ yɛfaa Nana kɔɔ yɛn na Asantema te ase. Na asekyerɛ ne sɛ sikadwa na ɛda te ase.

Sikadwa na ne dea. Ɔno wɔ tease firi berɛ a Kɔmfoɔ Anɔkye de baeɛ abɛpem nnɛ, ɔda tease. Ɔso wɔ tease firi berɛ a Kɔmfoɔ Anɔkye de baeɛ, ɔda ho tease. Asanteman kɔɔ he fa? Ankɔ baabiara. Ɔse Asanteman kɔɔ he? Ankɔ baabiara. Nipa na ɔbɛhwetee mu. Ɔse nipa na ɔbɛhwetee mu. Nanso Asanteman tumi, Sikadwa tumi saa twee nipa no saa bae. Ɔse Asanteman tumi ne Sikadwa tumi saa twee nipa no nyinaa saa bae. Sɛ Broni wɔ tumi so a ɔbɛtumi ayɛ na

yɛ sɛ gya yɛ ɔno abaa sɛ ma saa de mo ade ama mo na mbom sɛ deɛ ne tete no ɛteɛ no pɛpɛpɛpɛ ɔka sɛ ɔgyae sadeba nka bom ɛnsɛ tete no sɛ deɛ ne teɛ no pɛpɛpɛpɛpɛ
ɛno nti na dwaben he se mɛsan masom sikadwa sɛ deɛ ne si teɛ no ɔsɛ ɛno nti na dwaben he se ɔbɛsan asom sikadwa sɛ deɛ ne si teɛ no ɛno nti na ne kuma wo he se mɛsan masom

Saa da no, nananom nko ara wɔ ɔha aduɔwɔtwe nsia nnesoa akyerɛ wo. Ɔsɛ ɔha kyɛmpee no ɛkasa, ɔsɛ agya, saa da no nnipa ɔha aduɔso, ɔha aduɔwɔtwe nsia nnesoa akyerɛ wo. Yion.
Ɛno na yɛde fiti aseɛ. Yion. Ɛno na yɛde fiti aseɛ. Ana meka wei de akaa mo sɛ Asantema ada te ase. Yion. Meka wei nyinaa de akaa mo sɛ Asantema ada te ase. na mmom ɛnora sɛ deɛ na ɛsi teɛ no ɛnnɛ wiase resesa enti wɔ sɛ yɛn nso yɛhwɛ anim. Wɔ sɛ ɛnora sɛ deɛ na ɛsi teɛ no ɛnnɛ wiase resesa enti ɛsɛ yɛn nso yɛhwɛ anim. Adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛbusa yɛn ho ne sɛ, Adɛn nti na me nananom bi a ɛwɔ Brong ne Ahafo yɛate agu ne yɛse yɛn mma? Wɔ sɛ adeɛ nti yɛbisa yɛn ho sɛ, Adɛn nti na nananom a ɛwɔ ebi wɔ Brong ne Ahafo no yɛate agu sɛ yɛn mma? Ne yɛsisi yɛn anaa? Ɔsi yɛ sisi wɔn mu anaa? Ne yɛ hunahuna yɛ ne anaa?
Ɔsi yɛ hunahuna wɔn anaa? Ne nyinaa yɛ asɛdeɛ sɛ ɔsi yɛ pɛ ne yɛ saa de wɔn saa bɛka ho. Ɔsi ne nyinaa yɛ asɛdeɛ sɛ yɛ pɛ mu ne yɛ saa ka wɔn mu nyinaa ne yɛ de wɔn bɛka yɛ ho. Deɛ ato kyema a yɛyɛ yɛ a ɛbi yɛ ma a ne kyerɛ a yɛ ɔsi yɛ hwɛ ne yɛ tiri no. Ɔsi deɛ ato kyema a yɛ yɛ a nti aba saa ne yɛ si yɛ hwɛ ne yɛ tiri ne nyinaa. Ɛsan sɛ yɛ nyinaa yɛ ka sikadwa. Asɛ ho. Ɔsɛ ɛsɛ ho.
Sɛ ɔmo nyinaa kɛ sikadwa ho. Saa ara na yɛsɛ bu sɛ ɛho bio. Ɔsɛ saa ara na yɛsɛ bu sɛ ɛho bio. Saa berɛ a nananom fiti aseɛ de Asantema yɛ ɛnɛ yɛ ko. Yiɔ. Saa berɛ a nananom he aseɛ de Asantema deɛ de yɛ ɛnɛ yɛ ko. 1945 Burns adeɛ Constitution Committee no yɛ ne ɛgye ho kaa ho sɛ yɛn nyinaa yɛbɛka ho amena ayɛ Ghana baako. Ɔsɛ 19.

Da ne nnipa no bi se Asantefoɔ yɛ huuhuu, ebi se yɛkyerɛ yɛn ho, ebi se yɛpɛ se yɛfa Ghana soɔ. Saa na ɛteɛ anaasɛ nyɛ saa na ɛteɛ? Ɔse ebi se ebi se Asantefoɔ yɛ huuhuu, ebi se yɛkyerɛ yɛn ho, yɛpɛ se yɛfa Ghana man so. Saa na ɛteɛ anaasɛ nyɛ saa na ɛteɛ? Adeɛ a ɛwɔ se yɛbusa yɛn ho ne sɛ, adɛn nti na ɛman mu nnipa bi a wɔwɔ hɔ yɛtan Asantefoɔ

Ɛna ɛma Ghana yɛ ma. Sɛbi yɛn nyinaa na yɛka bɔɔ mu sɛ yɛbɛyɛ Ghana. Ɔse sɛbi yɛn nyinaa na yɛka bɔɔ mu sɛ yɛbɛyɛ Ghana. Sɛ ɛkɔduru baabi ne yɛrekasa ne yɛse Asantefoɔ deɛ, Asantefoɔ deɛ a, yɛsrɛ wɔ mu sɛ mom yɛnka mmom na yɛnyɛ baako na obiara ne deɛ Nyame de bɔɔ no yɛde bɔ mu ama Ghana akɔ so. Ɔse yɛduru baabi na sɛ yɛkasa na obi reka sɛ Asantefoɔ deɛ, Asantefoɔ deɛ, yɛnyae na yɛn nyinaa nka mmom na yɛnyɛ baako na Ghana man yɛhunu sɛ Nyame na ɛbɔɔ yɛn.
Yɛdeɛ a yɛwɔ Yɛ nimdeɛ a ɛwɔ yɛ akokoɔduro a ɛwɔ momeɛ mfa moa Ghana man. Ɔseɛ deɛ ɔwɔ yɛ nimdeɛ a ɛwɔ akokoɔduro a ɛwɔ momeɛ mfa moa Ghana man. Saa ara na Ghana foɔ biara sɛ Tamale waa baabiara obiara nso ne deɛ ɔwɔ wɔmfa nka ho meɛ mfa moa. Ɔse dɛ saa na Ghana haa baabiara Tamale ne waa deɛ ɛkeka ho nyinaa saa na obiara nimdeɛ a wɔn nso wɔ no yɛmfa nka momeɛ mfa moa Ghana man. Na yɛn nyinaa yɛagye atom sɛ yɛyɛ man baako na yɛka bom na yɛbɛyɛ yie. Yɛyɛ no saa a, na ɛbɛyɛ yie. Ɔsɛ yɛn nyinaa ka bom a yɛagye atom sɛ yɛn nyinaa yɛ ɔman baako no, saa na yɛn nyinaa ka bom a yɛyɛ a, ɛbɛyɛ yie. Sɛ Bisanwonani, sɛ Asanteni na adwuma aduru no so na n'adwuma no sɔ ani na wɔfata sɛ yɛde ma no a, ɛwɔ sɛ yɛde ma no. Ɛnni sɛ yɛka sɛ ɔyɛ Anwonani anaa ɔyɛ Asanteni nti na yɛde rema no. Ɔsɛ sɛ Bisanwonani oo, Asanteni oo, woyɛ adwuma na adwuma no di berɛ na aduru so na yɛ panin na ɛsɛ yɛde ma wo a, ɛsɛ yɛde ma wo. Sɛ yɛnka sɛ wode ɔyɛ Asanteni Anaa wɔyɛ anwonani nti ɛne sɛ yɛmfa ma no. Ɛno na ɛbɛma asomdwoeɛ aba man yi mu. Wɔse ɛno na ɛbɛma asomdwoeɛ aba Ghana man mu a. Yɛn nyina ara obiara wɔ n'amanneɛ ne amammerɛ a yɛde bɔɔ no. Wɔse yɛn nyina ara obiara wɔ n'amanneɛ ne amammerɛ a yɛde bɔɔ no. Nkrafoɔ wɔn dɔeɛ deɛ. Wɔse nkrafoɔ wɔn dɔeɛ deɛ. Asiemfoɔ yɛ dɔeɛ deɛ. Wɔse Asiemfoɔ dɔeɛ deɛ. Asantefoɔ nso yɛn nso yɛn nso yɛbuɛ deɛ papaapa. Wɔse Asantefoɔ yɛn nso yɛbuɛ deɛ papaapa. Obiara ntumi nka obi deɛ nhyɛ. Ɔse obiaa ntumi nkɔ obi deɛ nkyɛ. Obiaa nso ntumi nhunahuna wo bi sɛ wo deɛ deɛ yɛ mfa. Ɛna obiaa nso ntumi nhunahuna wo biaa nso a wo deɛ deɛ yɛ mfa. Na yɛn nyinaa yɛyɛ no yie a ɛna ɛbɛboa ama ayɛ yie. Ɔse yɛn nyinaa yɛ no yie a ɛna ɛbɛboa ama no ayɛ yie. Mete ha sɛ Santehene na meda Asanteman no deɛ. Ɔse ɔte ha sɛ Santehene na ɔda Asanteman no deɛ. Deɛ mɛyɛ biara a Santiman tumi nna yi bɛgyina hɔ deɛ, mɛyɛ. Ɔse deɛ ɔbɛyɛ biaa bɛma Santiman tumi agyina hɔ deɛ, ɔbɛyɛ. Nanso Nyame akyerɛ sɛ obi a ɔwɔ baabiaa so ɔno nso ne deɛ ɔbɛyɛ ama ne manfoɔ nso agyina hɔ yie, ɔnyɛ. Ɔse Santiman nso ɔka sɛ obi a ɔwɔ baabiaa nso ɔno nso bɛyɛ ama ne amanfoɔ deɛ ayɛ yie no, ɔno nso nipa korɔ nso ɔnyɛ.

Na afei deɛ wɔyɛ ɛbɛyɛ yie yɛ ahwɛ deɛ aka amena yɛ yie. Na afei wɔhwɛ a deɛ ɛyɛ ɛbɛyɛ yie no deɛ aka amena yɛ yie. Na na sɛ yɛyɛ no saa a asomdwoe bɛba ha ama nkɔsoɔ aba. Ɔsɛ yɛyɛ no saa a na ɛde asomdwoe ne nkɔsoɔ bɛba. Asantefoɔ yɛnkyɛ Ghanafoɔ biara. Ɔsɛ Asantefoɔ nkyɛ Ghana nnipa biara. Saa na Ghanafoɔ nso ɛwɔ mu nso nkyɛ Asantefoɔ. Ɔsɛ saa na Ghana nnipa nso a aka no obiara nso nkyɛ Asantefoɔ. Yɛn nyinaa yɛwɔ yɛ deɛ a yɛwɔ. Ɔsɛ yɛn nyinaa obiara wɔ ne deɛ a ɔwɔ. Enti sɛ yɛanhwɛ yie ne yɛanka ammom saa na mmom yɛkɔyɛ na Asantefoɔ ayɛ sei, Anworafoɔ ayɛ sei, Mfantefoɔ ayɛ sei, Nkrafoɔ ayɛ sei, ɛno na ɛde Ghana sɛeɛ bɛba. Ɔse yɛanhwɛ yie ne yɛanka ammom na yɛwɔ wei sei, Asantefoɔ ayɛ sei, Mfantefoɔ ayɛ sei, Nkrafoɔ ayɛ sei, Anworafoɔ ayɛ sei a, ɛno na ɛbɛma Ghana sɛeɛ aba. Mmom sɛ yɛn nyinaa gye tom sɛ obiara wɔ bi ma Ghana man. Ɔse yɛn nyinaa gye tom sɛ obiara wɔ bi wɔ ma Ghana man deɛ a. Ɛsiane sɛ meha yi, Ɔsesaa ne nsa na hɛn hyew. Ɔha ɔne n'amanhene nom na ɛtea. Amanhene yi te sɛ amanhene a ɛwɔ Ghana aman so baabiara. Wɔse amanhene no te sɛ amanhene a ɛwɔ Ghana aman baabiara. Ɛne wɔn nyinaa nso se yɛn nso yɛ wura ne santehene. Ɛne wɔn nyinaa nso yɛ wura ne santehene. Saa na ɛwɔ Asanteman mu.
Ɔse saa na ɛwɔ Asanteman mu. Ɛnni baabi.
Ɛnni baabi.
Aha deɛ saa na yɛse yɛahyehyɛ yɛn. Ɔse aha deɛ saa na yɛahyehyɛ adeɛ. Enti wo yaa sɛ ɔne me manhene sɛ dwabenhene pɛ, ɔne me manhene sɛ mampɔnhene pɛ, na se wopɛ sɛ ɔne Santehene yɛ paa ɛnyɛ yie. Ɛhyira wo nuanom, woyɛ manhene na ɔmanhene no wone Santehene ne pɛ, wone mampɔnhene paa na wo nua ɔse Santehene no wone mbɛyɛ paa ɛnyɛ yie. Ɛno nso ɛwɔ sɛ ɛte aseɛ. Wɔsi ɛno nso ɛyɛ sɛ ɛte aseɛ.
Ɛno nso ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ. Wɔsi ɛno nso ɛsɛ sɛ yɛte aseɛ. Ɛsan sɛ medwa bɛnhene no ɔne manhene bi pɛ. Wɔsi ɛsan sɛ medwa bɛnhene no ɔno na ɔne manhene bi a ɔwɔ baabi pɛ. Ɛna ɔno nso se ne wura ne ma.

Ɛnnɛ mfie aduɔson yɛkaa sɛ broni nkoa ɔbɛtete mu a anyɛ a yasa aka abɔ mu. Ɔse nnɛ adi mfie aduɔson aka broni nso a ɔbɛteteɛ mu a anyɛ yie a aka bɔ mu no. Nananom amanhene ne Kumase foɔ obiara wɔ bi ma Asanteman. Nananom amanhene ne Kumase abrempɔn foɔ obiara wɔ bi ma Asanteman. Enti obiara mesrɛ mo ara montaa m'akyi me yɛnyɛ ma no nyɛ yie. Ɔse enti obiara ɔsrɛ mo montaa n'akyi, Otumfoɔ nsra deɛ nso ɔde to mu no ɔse ɔsrɛ mo montaa n'akyi. Ne biribiara nyɛ ɔnyɛ ma biribiara nyɛ yie. Deɛ ɔtiri hwɛ ɔkyerɛ deɛ ɔwɔ serekyerɛ me na ɔkɔ n'asɛm no yɛ biribi foforɔ deɛ, ɛnyɛ. Deɛ ɔtiri hwɛ ɔkyerɛ deɛ ɔwɔ sekyerɛ no na ɔkɔ nso n'asɛm foforɔ wɔ ne tiri mu no deɛ, ɛnyɛ.
Wobɛsoa ntoma abɛduru m'anim ayɛ sɛ woakɔ ha, ɛyi, anidie nworo ho, wokɔ a na deɛ woreyɛ no, ɛnyɛ. Ɔsomafoɔ antuma ama n'anim duru ayɛ sɛ deɛ ɔɔkɔ ha no, nanso wokɔ a, anidie ho ho, deɛ ɔɔpɛ na ɔɔkɔyɛ, ɛnyɛ. Na na Regional House of Chiefs ne ayi, broni krataa, statute, na ɛde krataa nya amanneɛ, mmusuae kyerɛɛ me ansa na wokɔyɛ member of the Regional House of Chiefs. Ɔse Regional House of Chiefs no hɔ no, broni deɛ ɛnya amanneɛ, wosuae kyerɛɛ no ansa na wokɔ Regional House of Chiefs hɔ akɔyɛ member. Ansa na wobɛtumi akɔ hɔ, gye sɛ ɔyɛ hene ansa na wakɔ.

Customary law and usage by ɛbɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ saa ara na ɛhɔ ahennie no teɛ. Ɔseɛ ɛyi aba adi hwɛɛ ma asɔɔ no nso wɔhunu sɛ amanneɛ no ho no ho nhyeɛ nyinaa saa na nka Asanteman mu adeɛ ɛteɛ. Na wɔse yɛkae nso sɛ Constitution no supreme law of the land no ɛso sene Chieftaincy Act no. Ɛyi aba saa ka sɛ Constitution no ne ɛɛ Chieftaincy Act no ɛso kyɛn ɛɛ Constitution no so kyɛn Chieftaincy Act no.

Ɔse saa ne Kumasi foɔ nso ɔka kyerɛ mo. Ɛnnɛ mfeɛ aduoson nie sɛ ɔsi Kumasi nsaase a motɔn ɛne bɛb sɛ yɛsi adan a yɛde sɛe Kumasi abɔnten soɔ sɛ yɛ a mogye deɛ ɛdi kurofoɔ ne ayie yɛmfa nyɛ biribiara ɛno nso mosɛe man no na monhwɛ yie. Ɔse nsaase a yɛtɔn ɛde kurofoɔ a yɛtɔn sika a yɛgye a yɛmfa nyɛ biribiara no yɛsɛe ɔman no nti yɛnhwɛ ne yie saa Asanteman.
Na wo si dan yɛsi ma surveyor nkɔhwɛ ma town planning foɔ nyɛ yɛ wɔn nyɛ bia wagye sika no yɛ si dan na si baabi a esuo tɔ a ne nam nkurɔfoɔ fie. Ɔsi wo si dan si ma town planning nkɔhwɛ ma surveyor nkɔyɛ ho adwuma wanyɛ biribia nsuo tɔ a na enam nkurɔfoɔ fie no ɛno na yɛn hwɛ. Yɛwɔ town planning foɔ wɔ ha mo nfrɛ wɔn mo nansifoɔ wɔ ha yɛn nka nkyerɛ wɔn noa sɛ wo te akuraase hɔ na wo tɔn wo de atotɔ car. ne wo yere ne wo mma gum ne kuro no nso nsuo ayiri afa no. Yɛ to nsaase tan pradinfoɔ a yɛma ɔmo nti yɛma sɔbiafoɔ nkɔhwɛ na yɛto nsaase no ne yɛde atotɔ kaa yɛyere ne yɛyere ne yɛma ne yɛtitim nsuo tɔ a na ayiri afa nkorɔfoɔ. Adeɛ a ɛwɔ sɛ mohunu ne sɛ. 1935 wɔfa yɛɛ sɛ nananom aman hene yɛn nyinaa baa bi ɛteɛ yɛ sikadwa dea yɛse dabi monhwɛ so na biribiara nso si hɔ a moma bɔ mamanneɛ saa nhyehyɛeɛ no da wɔ hɔ ɔse 1935 ne wɔfa pɛɛ so na ɔkaa sɛ nananom aman hene baabi a moteɛ no sikadwa dea na mose dea monhwɛ so na biribiara si a mo abɛbɔ no amanneɛ saa nhyehyɛeɛ no nsesae ɔse saa nhyehyɛeɛ no nso nsesae nanso motoa mu di gya me

Nanso nyɛ mmoa. Kumasefoɔ koraa mpo a ne nyinaa yɛ me dea koraa, wɔn koraa nso redi gya me. Wɔse nyɛ mmoa.
Kumasefoɔ a ne nyinaa yɛ ne dea koraa, yɛdi gya no.
Enti nananom, ɛno nso ɛbɔ mo amanneɛ na asa adwene ho. Ɔse wɔbɔ mo amanneɛ na asa adwene ho bio.
Momfa nkɔ deɛ, momfa nkɔ na momfa nkɔ ɛnɛ nti monnwene me ho.

Town planning fo kumase lay out no nyinaa fo kumase no nyinaa. Yiaw. Ɛwɔ so wɔn de ba.
Wɔsi deɛ ɔbɛyɛ nsɛ ɔbɛte committee na ne ne kukuromi no ka ho no afrɛ land fo mpɛdimfoɔ ne town planning ne kumase nsaase no nyinaa wɔn de ne nyinaa ba ne ahwehwɛ ne nyinaa mu ne ehu sɛ. Kumase lay out a wɔn ayɛ official ɛwɔ hɔ no yɛbɛgye aba na afei yɛde atoto baabiara deɛ obiara tete a ɛne deɛ yɛayɛ sɛ ɛno na ɛwɔ sɛ kumase anyɛ yie no. ɛdan si so a ɛbɛbubu. Zion. Wɔsi Kumasi layout no a ɛyɛ ne nyinaa obiara de ne deɛ bɛba ama wɔn ahwɛ mu ne ahu sɛ bi ɛdan sie wo a wodeɛ woanyɛ ne yie na nyɛ no ɛbɛbu dan no nyinaa agu. Ɛnyɛ ne saa. Wɔsi anyɛ ne saa. Ɛnɛ anaasɛ ɛbɛba na obi di dwa ato ɛba otumfoɔ ada ma ɛkyerɛ Kumasi sɛe a ɛbɛsɛe wɔ me ne wo tiri so. Wɔsi ɔtiri na obi dwa ato ɛba otumfoɔ ada roma nanso anhwɛ ne Kumasi sɛe a ɛbɛsɛe agu yɛn nyinaa tiri so.

kane Dwabenhene kasa wɔ se nananom yɛ Asanteman yi yɛ yɛ committee for environment ne nneɛma nyinaa. Yɛ Dwabenhene kasa no kae sɛ ananom yɛ Asanteman no yɛyɛ committee committee bebree bi ne environment no. Ɛnnɛ yi tanka se me wɔfa me wɔfa Kwame Twetwe Kofi Dakati wuiɛ ɛnam sɛ wɔbaeɛ a na wɔresiesie Kumase ma no nti wɔwuiɛ wɔdaa pakam kɔɔ ɛnnɛ yie.

ɛnɛ obi awu nam so wɔyɛ yie na nka mekɔ yɛbɛka sɛ yɛntee bi da ɔse na obi ayɛ yie na waboa kura asanteman na ɔso ɔkɔ ase a yɛbɛka sɛ yɛntee bi da na ɛno na ɛnɛ anibia aba yɛgyina hefa ɛnɛ ntontom ɔwe yɛn abrɛkɔ ta nsuo gyinam adan a yɛsie nyɛ Ɛnnɛ nso na anibia aba. Ɛnnɛ yɛyɛ no dɛn? Ɔse na yɛyɛ no dɛn?
Ɛnnɛ a ɛsɛ anibia aba, ntontom nweɛ, ɛɛ nsuo tɔ na ayiri afa nkorɔfoɔ, baabi asisi dan nso nnɛ, ɛnyɛ, yɛn nso yɛse nnɛ na anibia aba, yɛyɛ no dɛn? Nana Kukwamine ka, ɔse nananom nsaase a adwuma bɛtumi amene aba, yɛnyɛ biribi te sɛ land bank, seesei nsaase a ɛwɔ sɛ yɛyi to hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi repɛ asaase de ayɛ adwuma a yɛde bɛma no, nananom retɔn di, ɛdeɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛtumi anya bi de ato hɔ? Na broni bi anaa deɛ ɔwɔ sika bibini bi yɛ ne yɛn nana bi firi aburokyire ba na ɔse mepɛ sika asi factory a yɛde bɛma no. Zion. Ɔsɛ na na kurobi no kasa no ɔka sɛ ɛnyɛ biribi te sɛ land bank na ɛnɛ ebi wɔ he sɛ broni bi firi baabi ba sɛ ɔbɛyɛ adwuma yɛn nananom akɔfiri aburokyerɛ sɛ yɛba ne yɛbɛyɛ adwuma a asase wɔ he na ɛde ma wɔn na wɔn aba abɛyɛ adwuma na ɛde nkuntuo ne nkɔsoɔ aba. Ne nyinaa ara yɛ adeɛ a nananom ɛwɔ sɛ yɛdwene ho. Hiob.
Development Broni Kaeɛ Nkɔsoɔ Mpontudwuma Ɛbɛyɛ dɛn mfeɛ aduonu sɛ nnɛ? Ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a mmeranteɛ ne mmabaa yi bɛnya adwuma ayɛ? Hiob. Sɛ nkɔsodwuma mfeɛ aduonu sɛ nnɛ no, ɛdeɛn na yɛbɛfa so a yɛn mmeranteɛ ne yɛn nkwadaa a ɛreba no, yɛbɛfa so anya adwuma ayɛ? Shoe Factory Agu Ee Yɛse Yɛreba Abɛyɛ Da Bɛn Na Yɛbɛyɛ? Ne Nyinaa Ara Wɔ Se Yɛhunu.

Deɛ ɛsɛ yɛ yɛ a, nyɛ deɛ a ɛbɛporɔ agugu yɛn ne ayɛ tiri so. Magazine yi a ɛwɔ hɔ yi, baabi a ɛyɛ adwuma kɛseɛ. Ɛdeɛn na yɛde reyɛ aboa wɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nananom ne nkwadaa yi bɛtumi anya adwuma wɔ hɔ ayɛ? Ɔse magazine yi a ɛwɔ hɔ yi, ɛhɔ yɛ adwuma kɛseɛ, baabi koraa ka yɛ adwuma kɛseɛ pa ara. Ɛdeɛn na yɛyɛ na yɛ nananom a yɛreba no, ɛbɛyɛ abena ayɛ yie na wɔn nso anya adwuma ayɛ? Kyerɛ me, Nti moma Laamampɔ he nte sɛ, sɛ nnɛ mfeɛ aduɔson yɛredi a, yɛpɛ sɛ wɔne nananom hyɛ yɛ sapɔ mu den. Yiw, Ɔhempɔn yi, sɛdeɛ Otumfoɔ teɛ, na ɔse ama wonte, sɛ dee mfie aduɔso yi edi deɛ a hyɛ wo sapɔ mu nsuo de. Wo ne nananom. Wo ne nananom nyinaa.
Yɛn mmeranteɛ no abisa yɛn nsɛm bi, wɔn se, Nana, ɛfiri nnɛ kɔpem mfeɛ aduonu, deɛn ne yɛyɔ? Yiw, mmeranteɛ bi abisa yɛn nsɛm bi sɛ, Ɛfiri nnɛ kɔsi mfeɛ aduonu no, ɛdeɛn ne yɛyɛ? Yɛko a yɛko ne mmeranteɛ, meyɛ Asanteni, mɛɛ din no nyinaa, Nana, atwam.

Mekaa sɛ obiara ntua 200 cities. Mekaa yɛ sɛ nana esua. Ɛso obiara ntua. Ɛso ɛte sɛ obiara ntua 200 cities. Bosome ɛkaa sɛ nana esua. Ɛso bɛsi sɛ na yɛntua. Obiara ntua.
Ɔsɛ obiara ntua.
200 cities a month yɛsɛ nana esua fa bi ka ho. Zion. Ɔsɛ 200 cities a month no ɛsɛ nana mfa bi nka ho nso yɛntua. Yɛsɔre firi ha ne yɛwura fi. Ɔsɛ yɛsɔre firi ha ne yɛyerɛ fi. Nkurɔfoɔ adaroma na education fund no agyina. Ɔse no wɔ Father Roma ɛna Education Fund no agyina. Ɛnso da ne da nyinaa obiara nso de ne nana ɛba hɔ sɛ nana ɛmɛ yɛn ma no Education Fund. Ɔse da ne da nyinaa obiara nso de nana no ba hɔ sɛ Education Fund yɛn fɛ mua wɔn. Ɛnso wo 200 cedis no bɛka ho, Kwadwo ma ɛno 200 cedis bɛka ho, Afia Mansa 200 cedis bɛka ho a, ɛne mɛnya sika de ahwɛ. Ɔse wo 200 ba Kwadwo ma ɛno ne Afia Mansa nom 200 na ɛba bɛka ho a, na yɛbɛtumi anya sika de ayɛ saa adwuma. Yɛkasa pii na yɛnyɛ adeɛ no. Yɛse yɛkasa bebree nanso yɛnyɛ adeɛ ɛse yɛyɛ. Nananom ɛno ne yɛn nso Asante nso yɛn mfomsoɔ baako yɛkasa bebree na yɛnyɛ adeɛ no. Ɔse Asante man yɛkasa bebree nso yɛnyɛ adeɛ no ɛno ne yɛn mfomsoɔ ɛwɔ yɛn ho yɛkasa nso yɛnyɛ. Nti yɛano ba a ne yɛahoɔden aba ne yɛayɛ ama no asi so. Ɔse wɔ yɛano ba a ne w'ahoɔden nso aba ne yɛatumi ayɛ na ayɛ yie. Enti deɛ ɛbɛka no, yɛse a yɛnyɔ. Yɔ. Ɔse, Enti deɛ ɛbɛka no, yɛse a yɛma ɔse a nyɛ ɔyɔ, yɛnyɔ. Seesei deɛ mɛma nananom ayɛ ne sɛ, wɔse yɛte kɔmɛtii bi. Yɔ. Seesei deɛ mɛma nananom ayɛ ne sɛ, ɛse yɛte kɔmɛtii bi. Baabi bɛyɛ fɔ nsasesɛm. Yɔ. Ɔse, Ebinom bɛyɛ nsasesɛm ho adwuma. Ebi bɛyɛ yarehwɛ ho adwuma. Ebi nso bɛyɛ yarehwɛ ho adwuma. Ebi bɛyɛ mpuntu.

Ɛno nti, yɛbɛyi kɔmɛtii bi na afei wɔn ato yɛn nsa ne yɛn nananom a ɛwɔ aburokyire bebree, yɛafrɛfrɛ yɛn ne wɔn nyinaa abɛka nananom ho, yɛn mmeranteɛ a ɛwɔ Kumasi a yɛafrɛ bi aka ho ne wɔn nyinaa aka ho na yɛde ahwehwɛ. Ɛnnɛ, mfeɛ bɛyɛ aduonu, yɛn mfiti aseɛ nhyehyɛ sɛ firi ha mfeɛ nnum nnuru hɔ na yɛatumi asi sukuu dan wei, mfeɛ nnum wei na yɛatumi asi sukuu asɔre dan wei, mfeɛ nnum yɛatumi asi ayarehwɛ, saa na ɛwɔ sɛ yɛde si yɛn ani soɔ. Ɛwɔ sɛ yɛde yɛn nsa di si yɛn ani so sɛ yɛn nananom a ɛwɔ aburokyire no bɛtutu kɔmɛtii kɔmɛtii ne yɛafrɛfrɛ wɔn nyinaa na wɔn aba ne abɛboa dwumadie no ma na kɔ so na sɛ nɛ wei ne ɛbɛyɛ a na wɔn ahunu sɛ wei ne ɛyɛ ama Asanteman nso apagya. Sɛ yɛn ne ayɛ ankekea yɛ ne anyɛ yɛ blue print bi a ɛba a aban bi aba koraa a yɛbɛtumi ne no aka sɛ yɛn ne ayɛ yɛn nhyehyɛɛ sɛ ha yɛpɛ sɛ yɛde kwan to ha na boa yɛn meɛ nyɔ. Ɔsɛ yɛn ne yɛbɛtumi ayɛ yɛn nhyehyɛɛ na aban bi a ɔbɛba biara yɛtumi de ato n'anim sɛ wei ne yɛpɛ sɛ yɛyɛ nso boa yɛn meɛ nyɛ. Yɛanyɛ no saa ne yɛtena hɔ ne yɛdwene nnuradeɛ no sɛ Asante ne ɛso Ɛnnɛ ɛkɔ. Ɔse agya no saa. Ne ɛtra wo dwene nnua nnura deɛ ho sɛ na Asante so a ɛnɛ ɛkɔ. Ɛnnɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛn nananom bɛsua nwoma na yɛnya nimdeɛ ne adwuma na ɛde abɔ ama Asante ma akɔ. Ɔse ɛnnɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛn nananom bɛtumi asua nwoma na yɛatumi anya adwuma na yɛatumi de abɛboa Asante man. Ayarehwɛ te sɛ AIDS ne ɛdeɛ nyinaa aba. Ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so yɛbɛyi afiri hɔ? Ɔse ayarehwɛ ɛbɛku yɛn nyinaa.
Te sɛ AIDS, ate asete, Kwan bɛn na yɛbɛfa so a ɛsɛ sɛ yɛbɔ ho ban, anyɛ saa a yɛn nyinaa yɛbɛwu? Ne nyinaa yɛ adeɛ a wɔsɛ yɛpɛ ho asɛm ne yɛyɛ ma no yɛ yie. Wɔse ne nyinaa yɛ adeɛ a ɛsɛ yɛpɛ ho asɛm ne yɛyɛ ma no yɛ yie. Nananom Asantema ate ase mfeɛ aduɔson ni. Nananom Mfɔse Asantema ate ase mfeɛ aduɔson ni. Yɛn nea yɛpene so yɛaka Ghana ho.

de Asanteman san ka bɔɔ mu no, saa ara na ɛwɔ sɛ ɛsan ba. Ɛwom sɛ deɛ mfeɛ aduoson ni ne wɔfa yɛɛ maa Asanteman ka bɔɔ mu no, saa ara na ɛsɛ sɛ ɔyɛ ma ne ba. Saa ara na me nua panin nso pɛɛ so ɔse nkɔsoɔ. Ɛwom saa ara na ne nua panin pɛɛ so nso ɔse nkɔsoɔ. Me pɛɛ nso nkabɔ mu nkɔsoɔ, nimdeɛ na ɛde ka ho. Ɔse me pɛɛ nso nkabɔ mu nkɔsoɔ ne nimdeɛ na ɔde ka ho.

Nnipa dodoɔ no nyinaa wɔ biara wɔ ne deɛ a wɔreyɛ de boa no. Ɔse nnipa dodoɔ no nyinaa obiara wɔ ne deɛ a ɔreyɛ de boa no. Ɛne a yɛtwerɛ krataa ma me Kwaku Sapɔn ɛyɛ a mese kɔtwerɛ Dwaben hene mese kɔtwerɛ ne sei ɛɛ Kumawu hene kɔyɛ wei ma me yɛn nyinaa ara Bɛkyɛm hene kɔyɛ sei bɔ biara wɔ ne deɛ a ɔde reboa me. Ɔse aban hene no nyinaa Kwaku Sapɔn ne Dwaben hene Bɛkyɛm hene Kumawu hene wɔ biara a ɔde reboa no ma biribiara kɔ so.

Mesrɛ mo ara, mo nyinaa mo nyɛ nka bɔ mu ne yɛn mmoa ma asomdwie ne nkɔsoɔ mmra ha. Saa ara na ɔka kyerɛɛ Kumasefoɔ sɛ, mo nyinaa mo nyɛ ne yɛn nka bɔ mu na yɛmfa mmoa na nkɔsoɔ ne mpuntuo mmra ha. Wɔse, Nananom a ɛwɔ nsɛm, ahensɛm, nananom a ɛwɔ nsɛm sɛ nsasesɛm, wɔse yɛnya aboterɛ, yɛbɛhwɛ kwan a yɛde bɛka ama ne nyinaa afiri hɔ ma asomdwie aba baabiara. Ɔse, Nananom a mowɔ nsɛm sɛ ahensɛm, sɛ nsasesɛm, mo nyinaa monya aboterɛ, Bɛhu no kwan a ɔbɛfa so a ɔde bɛka ama ne nyinaa afiri hɔ. Afidwaase, Menim sɛ ɔbaa no resu gu ne yam, yɛbɛhwɛ ne aka ama asomdwoe aba. Ɔse Afidwaase, Menim sɛ ɔbaa no resu gu ne yam, yɛbɛhwɛ aka ama asomdwoe aba. Kwaaman ne Kumawu, Menim sɛ wɔn nsasesɛm no anuafoɔ no da biara wantawanta wɔ hɔ, ɛno nso mepɛ sɛ yɛbɛfrɛ yɛn na yɛne wɔn aka na yɛasiesie ama asomdwoe aba hɔ. Ɔse Kwaaman ne Kumawu, anuafoɔ nso, wɔnim sɛ ntawantawa wɔ hɔ a ɛyɛ asasesɛm,

Mfe aduɔson nie asɛm a ɛsii yɛ na yɛde rema mo ahunu. Sɛ mmeranteɛ no ne mmabaa a moaba nananom nhyia ama moahunu sɛ mfe aduɔson no asɛm a ɛsii yɛ no nti na yɛahyia ama mo nso moahunu bi. Buroni bi baeɛ a nkoa ɔbɛtete mo man mu nso wantumi. Ɔse buroni bi baeɛ a nkoa ɔbɛtete mo man mu nanso wantumi. Ɔsaa meɛ yɛɛ no sɛdeɛ Nana Satu bɛyɛɛeɛ no pɛpɛɛpɛ. Ɔsaa meɛ yɛɛ no sɛdeɛ Nana Satu.

Wɔsi ɛnnɛ yi mo nyɛ saa nneɛma no. Ɛnnɛ mo nni dɔ mma sikadwa.
Wɔsi ɛnnɛ mo nni dɔ mma sikadwa. Asɛ mo nte aseɛ.
Wɔsi asɛ mo nte aseɛ. Mo sunsum ne mo kraa nyinaa ɛno mu na ɛhyɛ. Wɔsi mo sunsum ne mo kraa nyinaa ɛno mu na ɛhyɛ. Asante a wo nana awo a mo abɛtoɔ no ɛne sikadwa a ɛbɛdɔ aha ansa na wo reba. Wɔsi asante mo a wo maame anaa wo nana awo a mo abɛto no ɛne sikadwa a Yɛ sɛ wohwɛ. Kumase no a woteɛ no sikadwa na bɛkyekyereɛ. Yie a Kumase a wote no sikadwa na bɛkyekyereɛ. Enti wo lɔya te sɛ broni kaeɛ ɛne sikadwa ne santehene. Yie a wo lɔya te sɛ broni kaeɛ no lɔya te sɛ broni kaeɛ no ɛno na ɛsɛ wohwɛ. Enti mo nso mo deɛ a meka kyerɛ mo no no. Yie a ɔse enti mo deɛ a ɔka kyerɛ mo no no.

Nam na mutsie hene ahensɛm, nam na mutsie. Na wote kurom hɔ a wɔafa tumi ama ho sɛ metu ɔhene no. Na wote kurom hɔ a wɔafa tumi ama ho sɛ wobetu ɔhene no. Biribiara na anya a woba ha, wopɛ amanneɛ kwan so bɛbɔ amanneɛ. Ɔse biribiara na ɔhene no yɛ a, amanneɛ kwan so, no apɛ kwan, no abɛbɔ no amanneɛ. Sɛ ɔde pata paa bɛka sɛ mete hɔ na meyɛ town development committee na mekɔtete asase, me na meyɛ sei, nyɛ no, nyɛ amanneɛ no no. Ɔse wote hɔ a, nsɛ ɔde pata paa hyɛ wo nsam sɛ woyɛ town development committee Na wokɔ ara kɔtete asase. Ɛnyɛ amanneɛ no, na ɔnyɛ ɔdwuma no no. Asase no nni wɔ ɛwɔ me. Ɔse asase no nyɛ wo dea, ɔde na ne dea. Yɛsi hene a, wo nya na akɔsi hene. Amanneɛ kwan so ɛwɔ hɔ a yɛde si hene. Ɔse yɛsi hene a, woyɛ aberanteɛ a, nya na akɔsi hene. Amanneɛ kwan wɔ hɔ a yɛfa so si hene. Ɛnyɛ deɛ wo wo pɛ na ɛwɔ sɛ yɛyɔ, na mmom deɛ man no pɛ, deɛ ɔhemaa no pɛ na ɛwɔ sɛ ɛyɛ. Ɔse nyɛ deɛ wo wo pɛ na ɛsɛ yɛyɛ, deɛ ɔman no ne ɔhemaa no pɛ no na ɛsɛ ɔyɛ. Ɔbaa panyin wɔ hɔ a, ɔne ne mpanyimfoɔ na ɛwɔ sɛ wɔn mu seɛ. Ɔbaa biara nni hɔ a ɔne ne mpanimfoɔ na ɛsɛ wɔsi hene. Ɛno nso nti, nananom, ɛwɔ sɛ abakɔsɛm ne amanneɛ no, ɛwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ mmeranteɛ ne mmabaa no na wɔhu. Ɛwɔ sɛ ɛno nti, abakɔsɛm ne amanneɛ no, ɛsɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ mmabaa ne mmeranteɛ no ma wɔhu. Wɔn nso hunu a yɛsua so amena ayɛ yie. Ɛwɔ sɛ wɔn nso hunu a yɛsua amena ayɛ yie. Ose meda nananom nyinaa ase nnɛ ɛda yi wɔn nyinaa baa asɔfo mpanyinfoɔ titirifoɔ ɛbaeɛ nyinaa ose mede ase na wɔn

Yɛn a yɛde nsase si yɛn nkɔhwɛ, yɛn nkɔgye obi sika nkɔbua ase wɔ Adia wɔ abere a yɛanhwehwɛ mu. Wɔn a nsase yɛkɔhwɛ a wɔnkɔgye obi sika, yɛn nkɔbua ne ntɛnkyea. Ne nyinaa asɔfoɔ nana yɛsrɛ mo sɛ mommoa yɛn na momma nyame mpa yɛn nka ho ma yɛn. Ɔsɛ asɔfoɔ ne nyinaa na yɛsrɛ mo sɛ mommɔ mpa yɛn ma yɛn. Ɔsɛ me nananom Asante Kotoko Society. Asante Youth Association. Me nana no bɛba mmeranteɛ nyinaa wosɛ yɛda wɔm ase asɛm a wɔbɛka kyerɛ nananom. Yion nananom asantema kurokuo no a mobɛkasa yɛ nyina ɔtumfoɔ sɛ ɔda mu nyinaa ase wɔ kasa pa a mbɛkasa kyerɛ asantema. Wosɛ yɛhyɛ mo bɔ sɛ biribiaa yɛbɛyɛ biaa ɛbɛmo abam bi na deɛ moahunu deɛ moateɛ mo nso moabɛka akyerɛ yɛn. So wɔhyɛ mo bɔ sɛ biribiaa yɛbɛyɛ biaa ɛbɛma mo abam bi